Brian, ti wedi cael um, croesawu Tre, Tre McCain, i siarad. Um, a mae gen o Tre uh, stori ddiddorol a mae gen o fo weinidogaeth ddiddorol, felly dwi'n yn gwybod lot am uh, dy weinidogaeth di Tre, ond dwi'n gwybod uh, bod fi'n edrych ymlaen i glywed be gen ti rannu. Okay? Felly diolch i ti am gyfer yr amser i ddod i recordio. A lle, lle fydda i'n... Diolch yn rhoi cyfle, ie. Na, diolch i ti, diolch i ti. A lle fydda i'n licio dechrau ydy, um, ddim jyst yn dy groesawu wedi, ond gofyn i ti i rannu efo pobl um, pwy wyt ti ac uh, lle ti'n dod o. Ac uh, un peth fydd yn amlwg o'r cychwyn ydy bod ti uh, ddim o Gymru'n wreiddiol. Um, Ac uh, felly, swn i'n licio clywed y stori yna gen ti hefyd. Felly, deitha ni chydig amdan di dy hun, tre, lle yw ti a sut nes ti ffeindio dy hun i, uh, yn dod i Gymru, ni di? Byddaf, ie, yeah, hapus, hapus i rannu. Dwi'n dod o gogledd ddwyrain Mississippi, yn yr eiddio, a, a dwi Fi di'r hanaf o saith o blant i, i deulu, ie, yeah, saith ohonom ni. Um, teulu, teulu go fawr hyd yn oed uh, ym Mississippi, lle mae yna fwy o blant fel arfer. um, ges i magu'n cefn gwlad Mississippi yn, yn rhan o deulu um, oedd yn Grisnogion, oedd yn, yn mynd i'r eglwys yn, yn, um, yn gyson, a dewis nhw oedd i wneud, nath fy rhieni i ddod i i nabod Iesu um, fel plant i hunan, ond o deuluoedd um, lle doedd dim Cresnogion. A okay. felly iddyn nhw i fagu teuluoedd yn golygu i dysgu i'r plant be mae'n olygu i ddeil yn Iesu ac i addoli ddeil. A, a felly, oedd yn fraint um, cael y magu mewn ffasiwn teulu, a, a mae Mae'r plant i gyd o hyd yn dilyn Iesu, sy'n rhywbeth arwyddocaol i mi ac yn, ac yn dangos bendith Dyw um, ar ein teulu ni. Dy... Gobeithio rhyw... Sef dy frodyr a dy chwiorydd, ia? Yn union, ie. Yeah. Oh, lovely, lovely. Ie, yeah. mae'n um, yeah, mae annog Mae e'n annog i yn, yn aml iawn pan dwi'n meddwl amdanyn nhw, er, er bod fi ddim yn siarad mor gyson efo nhw. Oherwydd wrth am hyn a groes yn y ffrynanlle, dwi'n byw rwan, yeah. um, bell i ffwr. um, a nes i ddod i Gymru uh, 20 mlynedd yn ôl, a pan o'n, pan o'n i'n fyfyriwr, do'n i ddim yn astudio yng Nghymru. Nes i ddod ar raglen cyfnewid rhwng y gloesi uh, yn yr Unol Daleithiau a'r ei yma yng Nghymru. Ac oedd hynny yn, yn rhan o raglen John Robinson, mm, um, sy'n um, arweinydd Lingua Christi ar hyn o bryd. A un o cenedlaethau dwi'n gweithio iddo yn swyddogol. Ond um, so, nes i ddod i Gymru ia, yn 2006, so bron i gym mlynedd yn ôl, uh, ac o'n i yma dros misoedd yr haf, um, a fel oedd nifer, nifer o bobl ifanc adeg honni, ond oedd yn y dyleithiau. A Do'n i ddim trio dod i Gymru, o'n i'n trio mynd i'r Alban, neu i Werddon yeah. hyd yn oed, oherwydd, ti'n bod, dyna'r eiddyn yn heili, yn, yn ôl yr enw, yn ôl yn golwg, ti'n bod, os ti'n sbio arno fi. So rhan fwy, fwy o bobl adre yn meddwl, o, oh, ti'n bod, rhyw fath o Albanwr ydi o, ond e. Uh, ond oedd gen ddiw gynllun gwahanol iawn. O'n i wedi rhoi Cymru i lawr fel trydydd dewis oherwydd bod angen llenwi'r bwlch. Wow. Dyna gyd. Dyna wow. i'n gwybod dim byd am Gymru. Right. Gan Dyw gynllun gwahanol iawn a diolch byth. Mm. Oherwydd mae, tyfo, oedd o'n fendith anhygoel i mi uh, i fedru dod yma i gyfarfod Cymry Cymraeg, i glywed y stori Gymraeg, a sut mae Duw ar waith yma, yn y gorffennol wrth gwrs, ond yn bresennol hefyd. Yeah. A, a dyna sut nes i gyfarfod yng Ngwraig hefyd, oherwydd right. bod hi yn yr un raglen a fi. Okay. Uh, o Dexas yn yr eiddio mae hi, ac oedd hi, okay. oedd hi wedi dod i Gymru yn union yr un ffordd. So, wow. oedd, oedd yr ha yna wedi dod yn ei at yn gilydd. a wnaethon ni ddod nôl yn haf 2017, 2007, a, ac ar ôl hynny wnaethon ni ddechrau canlyn o bell, oherwydd bod hi dal yn astudio mewn prifysgol yn, yn Hexas, ac o'n i yn Mississippi o hyd. Ond wedyn wnaethon ni prodi uh, cwpl o flynyddoedd uh, yn hwyrach, a, a na ni. Ti'n bod, mae Cymru wedi, wedi bod yn rhan o'n hanes ni fel teulu, mm. a wedi gweini at yn gilydd, a felly da ni'n teimlo Dw- tibod, dan ni'n teimlo fel braint i fedru fod yma i i wasanaethu pobl eraill. Mm. A a a rywsut, yn aml iawn, dwi'n licio disgrifio fo fel dylet personol. Nid fod o'n faich arno ni, ond dan ni dan ni'n teimlo bod bod 'na rywbeth i ni roi yn ôl Yn sicr i Dduw oherwydd sut mae o wedi bendithio ni, ond, ond hefyd i'r Cymry Cymraeg. Felly dyna, dyna be nath ein denu ni yn y diwedd yma, dyna be nath Duw ddefnyddio ein denu ni yma. Mm, lovely. Yeah, diolch i ti, Tre. Diolch i ti. Um, beth am i ni droi'n sylw at y berllan? Ok. Uh, na di'r... Dwi'n iawn i alw fo'n weinidogaeth, da chi'n arwain, um, teulu, da yeah, chi'n arwain. Ie, iawn. Ie? Yeah? Yes. Um, I rwy'n sydd ddim wedi clywed am y berllan erioed o blaen, neu di egluro, neu di ddisgrifio be ydy y berllan, neu di?

Tibod, doedd gennym ni ddim syniad clir iawn o sut oedd pethau yn mynd i ddatblygu, ond mae wedi bod yn rhan o'n ein taith ni yn bersonol. A, ac mwy nag unrhyw beth arall ar hyn o bryd, uh, mae'r berllan yn, yn ffordd i ni tibod, ddod y pobl at ein gilydd i Na, i i ddysgu'n dil- gilydd sut... be mae'n olygu i ddilyn Iesu ynde. Mm. Yym, a dan ni'n cyfarfod ar y Sul yym, yn y p'nawn. Dan ni... mae hynna wedi amrywio o dymor i dymor oherwydd crw bach ydyn ni efo efo lot o plant rhyngddyn ni. Yy, ond yn yn fwy na'r cyfarfod ar y Sul, yy, tibod, dan ni dan ni'n Chwilio am ffyrdd i weu'n bywydau ni at ein gilydd, i ddangos i bobl eraill be mae'n olygu i fod yn eglwys o bobl sy'n dilyn Iesu a sy'n bendithio eraill. Mm.
Felly, swn i'n swn i'n meddwl bod o'n anffurfiol ar y Sul. Um, Dwi'n iawn? Anffurfiol iawn, iawn.
Ie, yeah, ti'n bod, da ni, swn i ddim yn galw fo'n wasanaeth neu oedfa. No. Um, Y, y peth canolog i'n cyfarfod ni yw'r bwrdd, oherwydd bod ni'n rannu pryd o fwyd bob tro dyn ni'n dod at ein gilydd. A dyn ni'n gwneud hynny am, bo, am nifer o resymau gwahanol. Um, da ni'n gweld Iesu yn gwneud hyn yn gyson pan da ni'n mm. darllen i, ei stori e fo yn y Testament Newydd. Da ni'n gweld yeah. sut mae o'n rhoi croeso i bobl, neu sut mae'n anrhydeddu pobl annisgwyl trwy eistedd wrth y bwrdd efo nhw. A, a da ni eisiau gwneud rhywbeth tebyg yn tydan. A da ni hefyd um, yn meddwl am, am sut mae pobl yn gweld yr eglwys dyddi yma. Bod, da ni'n clywed gan nifer o bobl Yym, bod nhw ddim yn teimlo'n gyfforddus mynd i mewn i gapel neu eglwys. So felly, dan ni'n cyfarfod mewn neuadd y pentre. Uh, a, a da ni'n cael pryd o fwyd, ti'n bod rhywbeth i, i ddisgwyl. Mae ma, ma pobl, mae pawb yn gwybod sut i fita rhywbeth. hyd yn oed os ti'n yn gwybod y geiriau, hyd yn oed os ti'n yn gwybod y cyneuon, maen gwybod sut i fita. A, a felly, fydwn ni groesawu pobl felly. A, a mae gwneud pryd o fwyd i, i rywun yn ffordd o'i wasanaethu nhw hefyd tydi? Yy ac felly dyna pam ma'r ma'r bwrdd mor ganolog i ni yym... mm. ...fel eglwys, yym fel criw o bobl yma. Yym ond pan 'dan ni'n dod at ein gilydd, 'dan ni'n trio gwneud yn siŵr bod ni'n yym cynnwys y plant yn dda hefyd. Mae gen i dri o blant, fi a Camelia, a ma' 'na deulu arall efo dau. A da ni'n disgwyl i fwy, ti'n bod, felly ymuno â ni hefyd. A da ni eisiau, da ni eisiau cynnwys nhw yn iawn. Ti'n bod, pan, pan nathon ni ddechrau y cyfarfod efo'n gilydd ar y Sul, rhyw dair blynedd yn ôl, dim ond un plentyn oedd efo ni. Um, ac, um, ti'n bod, er hynny, oeddwn ni'n trio cynnwys rhyw elfen iddo fo, um, ac iddo fo ddeall fod o'n rhan o beth da ni'n neud, a nid bod ni'n trio trio i ddiwddanu fo neu trio cadw fo'n ddistaw. Um, dyna rhywbeth sydd, dwi, dwi wedi dod yn angerddol iawn amdano, jyst oherwydd y plant sydd gen i. Dyna mm. sut mae Dyw wedi bod ar waith yn y mywyd i. Um, ond mae'n bwysig i'r gymuned sydd gennym ni yma hefyd. Rhywbeth arbennig am Gymru yn gyffredinol, swn i'n deud, yw Tibod, a a lefel ydych chi'n caru eich plant chi? Mae'n swnio'n wirion pan ti'n deud o fel 'na, tibod, ma' rhieni yn mynd i caru plant nhw yn yn hmm. sydyn. Ond yng yng Nghymru mae'n teimlo yn does rhywsut, a a felly da ni isio meddwl am y plant bob tro. Felly pan hmm. da ni'n dod at ein gilydd, da ni'n cychwyn efo stori, weithiau da ni'n actio'r stori allan i gyd efo'n gilydd, weithiau da ni'n fatha cael rhyw llyfr arbennig sbesial efo lluniau a pethe felly, ond i'w cynnwys nhw yn y stori. A wedyn dilyn efo ambell i gan, ac yn ddiweddar wedyn da ni'n mynd at grefft ar gyfer y plant tra bod yr oedolion yn eistedd i lawr wrth bwrdd arall i drafod y stori a tibod sut mae'n ein taro ni. Mae yna rai cwestiynau da ni'n gofyn sy'n eitha' syml, Timod, 'sa unrhyw un yn medru ymuno â'r sgwrs, tibod be ti'n licio yn y stori, be sy'n dy herio di o'r stori, be be mae'r stori yma yn yn ei ddeud am Dduw a be mae'n deud amdanon ni. A felly'r bwriad yw i i greu gofod sy'n groesawgar, sy'n cyrraedd pobl lle maen nhw, sy'n sy'n medru croesawu'r teulu i gyd, yym, a lle i ni fendithio pobl eraill. Mm. Yym, tydi o ddim yn berffaith o gwbl. Yym, fel fedrwch chi ddychmygu efo plant, ma' 'na ma' 'na wastad ryw yym elfen gwyllt yy sy'n dod allan. Yym. A ac ella bod hynny yn yym datgelu rhan o o sut mae Duw ar waith yn ein calonnau ni. Dwi'n teimlo fo'n reit rwystredig weithiau pan dwi'n trio gwneud rhywbeth i'r plant a tydyn nhw ddim yn cymryd sylw, maen nhw'n gwneud rhywbeth arall ynde. Yym felly yr yr hyn sy'n gyrru sut 'dan ni'n dod at ein gilydd a sut 'dan ni ar waith yw sut fedrwn ni caru'n gilydd yn dda. Dyna'r egwyddor dan ni'n dod nôl eto drosodd a throsodd. Sut fedrwn ni caru'n gilydd yn dda? A dan ni'n disgwyl i hyn yn newid tybod, sut dan ni'n mynd ati. And, uh, tybod, mae hynny'n dibynnu ar pwy sy'n dod ati ni hefyd. Felly, anffurfio, ia, hyblyg, ia, dyna ffwr arall o'i, o'i ddisgrifio. Um, ond, ti'n bod, da ni yn mynd at ddiw a, a da ni'n gofyn iddo fo tro ar ôl tro, tibod, sut wyt ti eisiau mynd ati. Weithiau da ni'n arbrofi i weld beth sy'n gweithio'n dda a beth sydd ddim, a da ni'n addasu hefyd. De. Mm. Mae, mae hmm. lot o hwyl, weithiau mae'n mae yna bach o straen iddo fo, ond um, tibod, da, ni, da ni wedi profi um, bendith diw wrth i wneud o. Um, da ni'n teimlo fod o'n rhaid agos at ni, fod o fos i ar waith yn y gymuned yma, um, a fos i wedi ein gwahodd ni gymryd rhan mm. uh, yn lle'r ffwr arall. Ynddo. Dwi, dwi wrth y modd clywed um, am y bwrdd a sut ydych chi'n cyfarfod ar y syl. Dwi wrth y modd, cos dwi'n dwi, dwi meddwl ddychmygu fo, dwi'n meddwl weld o. Okay? So, dim, dim wastad, da ni wedi cyfarfod yn y, yn y neuad chwaith, oedden ni lawr mewn, um, mewn parc newydd ym Mhenygroes yr un o'r ardd wyllt. dros yr haf. Os cofiwch chi'r dywydd braf gafon ni yn ystod yeah. yr haf. Mae wedi dyflannu bron uh, uh, uh, mis Dros nos. Dyna pam, yeah. yeah, dyna pam athyn ni'n ni mewn i'r neuad yn, yn bendant. Um, ond dros yr ha, sa'n ni'n cyfarfod, mae'n yr awyr agored yn gwneud yr un fath o beth, yn cael picnic yn lle eistedd wrth y bwrdd, ynddo. Uh, ac oedd, ti'n plant o'r pentre yn mynd a dod, ambell i deulu yn ymuno â ni yno. A tybod, oedd yn braf, tybod, ffordd braf i'w cynnwys nhw, hyd yn oed pan doedden nhw ddim yn disgwyl dod i lawr a clywed stori neu gan neu crefft. Um, o'n i wrth y modd efo hynna. Um, ac felly, tybod, unwaith mae gawn ni tywydd braf unwaith eto, mi nawn ni, mi nawn ni wneud eto, mae'n siŵr. Ti'n dwi'n meddwl am yma rwan de. Um, dwi'n meddwl bod chi'n cynnig rhywbeth i'r gymuned rwan de. Um, rhywbeth arbennig lle fedrith y gymuned ddim, ddim cael hwnna'n un llall. Um, Mae'n bosib iddyn nhw gael pryd y fwyd a cymdeithas mewn llefydd eraill yn Ben y Groes, okay? sydd, yn, mm. sydd yn gret, iawn, a da iawn i'r pobl sy'n neud hynna. Ond beth ydych chi'n gynnig iddyn nhw ydy cymdeithas, ond presenoldeb Iesu Grist yn, yn y canol. A felly ydych chi'n cynnig rhywbeth wir sydd yn arbennig i'r gymuned ac i'r bobl sydd yn dod. Um, Ti'n ti, ti all beth dwi'n feddwl? Um, Dw, ie, yes, swn i'n swn i licio cytuno. Yeah. Gariad a gofal, da ni wedi profi gan yeah. ddiw, da ni eisiau rannu efo pobl eraill. Yeah. Um, a da ni'n ni, ni gwneud pethau tebyg um, yn y gymuned. um, bod, pob nos fecher, da ni'n helpu cynnal pryd o fwyd i'r gymuned um, bob nos fecher. Um, pryd o fwyd o'r enw Sean Ball ydi o. Sean Ball?
Sean Ball, ie.
Gwych.
Nath ni, nath ni yn agram i e, enw hwnnw pan nath ni ddechrau nôl yn 2022 oherwydd bod ni wedi cael Sean Ball o'r, or fath sefyllfa, yr adeg oedd y cost y byw yn codi yn yr ethro. Ah, ar y pryd o'n i'n... Brilliant.
Ie, o'n i'n ngwaith yn, yn y banc bwyd, o'n i'n rheolydd banc bwyd ar y pryd, oeddwn ni'n cael cymaint o bobl yn dod ati ni yn gofyn am bwyd, doedd dim angen cynhesu neu cycinio, oherwydd doedd gen nhw'n gres yn y tŷ, doedd gen nhw'n nwy na electric. Ac oedd glod hyn a tro o tro, oedd ni eisiau ymateb i hyn, a wnaethon ni estyn allan at um, bobl eraill yma yn y pentre yn gofyn, tyfo, sut gawn ni wneud rhywbeth, ac oedd yna lot o gefnogaeth iddo fo. Um, a mae wedi para um, er, dros y tair blynedd diwetha. A tyfo, pan nath ni ddod i Gymru, deg mlynedd yn ôl, oeddwn ni'n meddwl gwneud rhywbeth fel hyn, dod y pobl yeah. at y gilydd, dros yeah. y bwrdd, a, a bendithio'r gymuned. Um, Ac dyna oedd yr amser iawn iddo ddigwydd, ac oedd yn amlwg bod Duw ar waith a, a fod Duw yn agor drysau i hyn o ddigwydd. A, a mae'n parw o'n. Mae'n rhyw 30 o bobl sydd wedi bod yn dod ers ni gychwyn nôl mis Medi. Wow. Um, weithio, Be, yn gyson? Yn mwy, yn gyson. Yeah. Ond dwi'n licio'r enw, ti'n fawr, llombol. Dwi'n licio'r enw yna, cos ti'n fawr, ie, dwi wedi cael llombol o hyn. Ti'n fawr, dwi'n fed up efo hyn, mae'n rhaid i wneud rhywbeth. A wedyn, Ti'n llenwi boliau pobl efo bwyd. Dwi, mm. oh, mae hwnna'n gret. A, a cynghorydd lleol nath ddod i fyny efo'r enw. Felly, right. pob, e, pob clod iddo fo amdano.
pwy sydd yn, pwy sy'n gwneud yr, yr coginio mae i gyd? Pwy sy'n cwcio'r bwyd mae i gyd? Ah, well, well, ar y syl, ar y syl lawr. Ie.
Wel, fi, ti'n bo, do'n i ddim coginio llawer. Um, yeah, tan i, uh, tan i Amelia fod yn feichiog y tro cynta, a wedyn nes i ddechra oherwydd bod hi mor sâl, a oedd hi'n methu diofa. O, ocê. Golwg bwyd hi, no- ni heb sôn am blas na ogla. So nes i ddechrau coginio ŵan a w- yy adeg honno. Ond pan nathon ni gychwyn Llanbo oedd 'na oedd 'na yym ferch arall oedd yn rhan o'n grŵp ni yma ac hi oedd yn gwneud y cinio. Yy wel hi oedd yn gwneud y coginio, yym ond tibod lot o bobl sy'n dod at ei gilydd i helpu efo'r golchi a gweini a... ocê. ...a tsopio yn y yy torri'r llysiau yym ar gyfer y coginio. Ond erbyn hyn ma' 'na ryw un, dau, tri, pedwar, pump ohonon ni sy'n newid y coginio. Yym weithiau mae'n dibynnu ar ar dymor bywyd pwy bynnag sy isie helpu, os maen nhw'n brysur ar un adeg maen nhw'n dod i helpu yy mewn mis arall neu rywbeth tebyg. Ond hmm. dwi'n neud lot ohono fo. Swn i'n licio i Amelia mynd nôl, achos mae Amelia wir yn licio cyginio. So, so well gen i wneud y golchi, mae'n gwirionedd. so, oce.
Okay. Um, cos mae'n ddipyn o gyfrifoldeb, a mae'n ddipyn o waith, dydy? Ti'n gwybod, gwneud yr, yr holl gyginio mae... Da, da ni, da ni yn trio cadw pethau'n syml, um, oherwydd, ti'n bod, does dim bwydlen ar gael i bobl, da ni'n da ni gwneud un pryd o fwyd, da ni'n yeah. ni rannu fo. Da ni yn trio gwneud yn siŵr bod yna rhywbeth um, sy'n apelio yn fras at, at bawb oedd yn dŵad. Felly mae yna rhywbeth ar gyfer y llysieuwyr os maen nhw eisiau. Um, a, a da ni'n trio sgoi fatha alergynau cyffredin i, i wneud yn siŵr bod pobl yn medru ddod i fita efo ni. Yym... mm. ...ond tibod, mae e'n... mae o oherwydd gwaith y grŵp bod hyn yn medru digwydd... mm. ...ma' 'na ryw pumtheg o wirfoddolwyr sy'n troi fyny pob wythnos i helpu... mm. ...a a dwi wrth fy modd yn ddiweddar gweld lot o blant tibod o'r yym ysgol uwchradd leol yn dod i mewn i helpu hefyd. Maen nhw'n licio cael eu cynnwys, maen nhw'n licio tibod gweini ar bobl a helpu a tibod dwi'n gweld lot... o fy hun ond nhw, ti'n bo, yn meddwl sy'n o'n i i hoed nhw, o'n i'n lycio gwasanaethu pobl eraill mewn ffordd debyg. A mae hynny wedi, ti'n bo, mae hynny wedi arwain at um, lot o sgyrsiau da am, mm. am pam da ni'n neud fashion beth hefyd, ti'n bo, da ni, mm. da ni, da ni wedi cael ein bendithio gan ddiw a da ni wir eisiau rannu yr hyn efo bobl eraill hefyd. Mm.
Dwi wrth fy modd gwrando na chdi tre. Dwi'n gweld, dwi'n gweld them fy yma rwan, oce? Okay? Ar y syl, okay. bwyd, y bwrdd, ar ddim erchar, bwyd, llon bol, be arall? Ydy rhywbeth arall ydych chi'n neud yn sort of o gwmpas bwyd, ta? Da chi yn gwneud pethau ar ei llon bita? Wel, da, da ni wrth ein bodd y cael parties. Da, da ni wrth ein bodd o cael parti a rhoi gwahoddiad i bobl ddod draw. Mm. Um, a mae yna bwyd efo hynna hefyd yn does. Ond mae'n, be, ma, be ydi o yw cyfle i oedi a dathlu. Tyma, weithiau dim byd mwy na just wyl cyffredin, da ni'n dod at ein gilydd i wneud. Na rhywbeth Americanaidd oherwydd bod ni'n dal i ddathlu pethau Americanaidd fatha diolchgarwch ym, ym mis Tachwedd. Yeah. Ond mae'n ma y pethau bach gwirion hefyd. Da ni'n ni, ni licio dathlu Cinco de Mayo, um, sydd ddim, ti'n bo, mae'n mae rhywbeth i'n neud efo... Dathlu be? Sorry, dath, dathlu...
Cinco de Mayo.
Right, eglura. A pumed o fai yn, yeah. yn Sbaeneg ydy Cinco de Mayo. Pumed o fai?
Ocê. Pumed o Fai.
A a mae'n mae'n ŵyl od sy'n cael ei dathlu yn yr Unol Daleithiau ymhlith pobl o dras Mecsicanaidd, ynde? Reit. A a mae'n ffordd i ni dathlu hynna, i dathlu eu cyfraniadau nhw yym tuag at ein ein diwylliant ni adra. Ond dan ni'n licio, ti'n gwbod, cael bwyd Mecsicanaidd a rannu rhywbeth newydd efo pobl yma. Yym, ti'n gwbod? y dathlu, da ni'n meddwl, sy'n sy bwysig iawn. A dylai Cristnogion fod yn bobl sy'n barod i ddathlu yr hyn sy'n digwydd yn eu cymuned nhw, neu roi angerdd iddyn nhw. Bo, yn, yn rhy aml mae pobl yn meddwl am Gristnogion, mae pobl bo, llwm sy'n dilyn rheola. A da ni eisiau yeah. chwalu hynna yn gyfan gwbl. Um, ac felly, cal, mae cael parti yn ffordd dda i wneud hynna.
Ti'n gwybod, um, dwi'n dwi, cael y fraint o glywed calon, uh, gweledigaeth, um, pobl yn gwneud yr, y recordio yma. Okay? Mm. A bob un a hyn, mae'r... Dwi'n teimlo, oh, swn i'n licio, swn i'n byw yn agosach. er mwyn medru bod y rhan o hyn, ti'n bo? A mae'n dod i fyny bob yna hyn i fi. Mae gen i, oh, swn i'n licio, swn i'n byw yn, yn agosach. A tre yn gwrando na chdi rwan. A do'n i ddim yn gwybod lot am y berllan, oce? Okay? O'n i'n gwybod mm. bod chdi bod y gymuned a cyrraedd y gymuned efo Iesu Grist yn bwysig. Okay? Oedd gen i'n syniad sut oeddech chi'n neud o, A mae gen i syniad rwan, dwi wrth y modd yn gwrando ar beth ti'n rannu, a ti'n bod, o, oh, swn i wedi bod... Ddim, a dwi'n mynd dweud, swn i wedi bod wrth y modd, swn i wrth y modd bod yn agosach er mwyn dod am y bwyd. mae yna rhan o'n efo, ond just y galon o beth ydych chi'n neud. O, y galon o ffordd, da chi'n mynd o'i gwmpas o i gyrraedd yeah. pobl efo Iesu Grist. Dwi wrth y modd yn gwrando yna ti. A fy na eraill yeah. hefyd. Fe, fe na, ella fe, fe di'n gweld o'n fe na exodus i fyny rwan i, pen, i um, Ben y Groes. Ar ôl clywed yr, yr cyfweliad yma. Um, Fan y gymaint o fwy. Wel, gan i weld, tydi o ddim, tydi o ddim wastad yn hawdd, nac di. Na, um, na. Gan, gan feddwl mae, mae criw bach ydy ni. Er enghraifft, y sil yma o'n i digwydd bod i ffwr, ac wedyn oedd un o plant efo gres Ac felly hwythau'n cadw cadw i ffwrdd ac wedyn oedd oedd pobl yn sâl yn y teulu arall. So doedd dim tibod, doedd dim cyfarfod o gwbl. Ac oedden nhw wedi penderfynu um, gwneud rhywbeth gwahanol, sef mynd am dro a rannu, rannu stori felly i weld os oedd fydda hynny'n yn ffordd dda o sianelu egni y plant a, mm. a cael sgwrs call ar yr un pryd. A, ond weithiau beth sy'n anodd yw disgwyliadau Cristnogion eraill, sy, tybo, sy wedi mynychu oed fawn, wedi bod yn rhan o eglwysi, eglwysi da, capeli da, um, lle, lle maen nhw'n caru Iesu Grist. Ond oherwydd, tybo, nid oedfa yda ni'n yeah. cynnal yn bennaf, oherwydd does dim, tybo, emyn a pregeth a, a, ac emyn i gloi. Um, weithiau mae hynny yn, yn medru bod yn anodd. Um, weithiau mae pobl yn dweud, o, o, sut, sut mae addoli arnoch chi um, os, os gennych chi ddim oedfa penodol efo pregeth yn y canol. Um, ond, ti'n bod, beth da ni'n trio cyfleu yw bod mae'n haddoliad ni yn dibynol ar, ar fod yn ufudd i ddiw a sut da ni'n teimlo bod Duw yn symud yn ein plith ni ac yn, yn ymateb iddo fo. Mae, mae yn wahanol. Da ni wedi dewis ffordd wahanol oherwydd yr alwad da ni'n teimlo gan ddiw. Da ni ddim yn trio deud mae pawb arall yn neud o'n wrong o gwbl, dim o gwbl, ond da ni yn teimlo um, bod Dyw yn ein galw ni i wneud hyn, a bod angen mwy o hyn yy yn yng nghymunedau yma yng Nghymru yym i gyrraedd pobl lle ma' lle ma' nhw. A dan ni wrth ein bodd yn clywed storïau o bobl yn mynd i mewn i'r i'r capeli ac i- i'r eglwysi dan ni wedi clywed tibod hanesion yy tebyg yy yn yng Ngharsal- yy yng Ngharsalem yn yn Gaernarfon a ma' gynnon ni berthynas agos iawn efo Carshalem ond ar yr un pryd dan ni'n meddwl o os os mae ffasiwn nifer o bobl yn mynd i mewn y capel i, i, i chwilio am ddiw, i, i, i eisiau clywed amdano fo. Faint sy'n o, o, o hyd yn, y, yn ein cymunedau ni sy'n sy eisiau ond heb cweit di cael yr hyder i fynd eto. So yeah, dyna, yeah, dyna yeah. un, o, un o bethau sy'n yn pwyso arno fi ar hyn o bryd, sut i sut i i i gyrraedd po- pobl fell- felly. A ma' t'mo', a mae'n mae'n anodd lle 'dan ni'n byw oherwydd bod pobl, t'mo', pobl yn tueddu i bod yn yn weddol preifat ynde, am eu bod... mm. ...yn nhw. Mm. Dydyn nhw ddim wir yn licio sôn am am ffydd yn agored. Bob hyn a hyn, wnawn ni ffeindio rhywun sy yn, tibod, yn fwy agored i cael fwy o sgwrs. Ond sut dan ni'n mynd ati yw, dan ni'n dan ni'n rhannu chydig bach, tibod, bob tro d- dan ni efo rywun, ella stori o'r Beibl ydy o, neu stori o'n bywydau ni o sut mae Duw wedi bod ar waith. Ond yn trio, mae bron fel fath o drip feed o, mm. o, um, o pwy yw Duw a, a, a sut mae o wedi'n bydithio ni. Mm.
Ti'n gwybod, da chi'n ufudd, a yn jyst yn gwrando arna chdi fanna fan yn dweud, lle dydy pob, pawb ddim yn cytuno fo chi, Cresnogion eraill, a ffordd da chi'n mynd o'i chwmpas i. Ond dim ots i ddweud y gwir, ti'n gwybod, cos da chi'n bod yn ufudd i beth mae Dyw wedi rhaid ar eich calon chi. Felly, da chi, Da chi, da chi'n just yn symud efo beth sy'n naturiol i chi, felly, ti'n gwybod, ac yna pan mae'n ras ar beth da chi'n neud uh, mm. yn hmm. y groes. Felly, a un peth arall o'n codi yn ynghalon ni oedd hefyd, ynddo, fi'n dweud, o, oh, sy'n ni byw yn y gosach, ti'n gwybod, oce. Okay. Um, ond dwi'n teimlo tre bod yna rhywun yn gwrando ar hwn rwan, okay? a bod yr arglwydd yn siarad efo'u calon nhw ac yn dweud, Dwi eisiau ti feddwl am hwn. Dwi eisiau ti feddwl am illa um, symud i, i Ben y Groes. Uh, dwi eisiau ti feddwl, gweddi am hwn rwan, okay? a gweld beth dwi ddeitha ti. Dwi yn wir teimlo hynna tre, mae hynna'n gry yn yng nghalon i. Mae yna rwy'n yn gwrando bod yr arglwydd yn siarad efo nhw amdana chi rwan. Ac ella yn gorau, ti'n bod, um, symud ata chi i gefnogi ac i fod y rhan o'r gwaith, cos mae wedi, mae wedi resonatio efo rwy'n. Um, a gan i weld, Gan i weld, gan i weld. Ond... Uh, Sa'n i'n wrth i'n bodda. Sa'n i'n wir wrth i'n bodda cael teulu Cymraeg i symud ato ni. Ie, um, ie. Tyfo, nes i, nes i ddechrau cael sgwrs efo, efo Rhys uh, yn Carsalem uh, am hyn ti y flwyddyn yn ôl. Ond nath o arwain at ni yn, yn ffurfio ein perthynas ni efo Carsalem. Mm. Felly maen nhw'n rhan o'r, or bobl sy'n sy, sy gorchwilio ni, um, sy'n cefnogi ni, sy'n sy gweddi gweddïo droson ni. Mm. A maen nhw wedi bod fel yna erioed yn anffurfiol, a da ni, tyfo, maen nhw wedi yn bendithio ni yn fawr iawn. A, a heb y ffasiwn cefnogaeth, sa'n sa ni ddim dal yma. Mm. Um, a felly pan da ni'n sbio yn ôl, tyfo, hyn oed pan da ni'n wynebu pethau sy'n anodd neu sy'n rhoi stredig, neu uh, weithiau da ni'n dechrau anobeithio, oherwydd mae, mae ysbryd anobaith yn gry yma yn y ffenestr, swn i'n deud. Mm. Pan da ni'n cofio sut, sut mae Dyw bo, wedi, wedi'n cynnal ni trwy i bobl o yma yng Nghymru, a mm. pobl nôl yn yr un o dyleithiau sy'n gweddio dros ni, um, a sut, bo, sut da ni'n teimlo i bresenoldeb yma o hyd. Mae'n ein hannog ni, mae'n helpu. Yym, dyna beth sy'n sy'n cadw ni'n fynd erbyn hyn, 'swn i'n deud. Mm. Ma', tibod, pan ma' rywun... Tibod, pan wnaethon ni ddod i Gymru gynta, oedd pob dim yn newydd, po- pob dim yn ffres. Wnaethon ni wir fwynhau, a d- a da ni'n dal i fwynhau byw yma yng Nghymru, ond mae yna ryw cyfnod mis Mel yn does. Um, pan ti- pan ti'n dŵad, mae hynny wedi hen ddiflannu. Mm. Um, ond fel pob perthynas, ti'n bo, tydi dy gariad di dros dy bartner ddim yn diflannu unwaith bod y mis mm. mewn drosodd. Mae wedi dyfnhau, um, a da ni mor ddiolchgar i, i ddew am y cyfle i ddal ati fyw yma a, ac i fod yn rhan o'i, o'i waith yma yng Nghymru. Lyflu. Lyflu.
Felly, fel da ni isio, da ni'n gorfod dod â'r sgwrs yma uh, i gloi. Um, os yna rhywbeth ar dy galon di, tre, ti sydd yn bwysig, lle bod fi ddim di gofyn i ti, um, sa ti licio sort of rannu sydd yn bwysig, um, ti bod, gen ti stori allan o um, ffrwyth da chi'n weld, um, beth sy'n eich annog chi, efo beth da chi'n neud bod, bod Dyw yn, yn nghanol hwn. Mae'n amlwg bod Dyw yn ei ganol o, oce? Okay? Ond, mm. um, bo, os yw rhywbeth yn, yn dod i dy feddwl di, um, neu rhywbeth ti eisiau rannu? Yeah. Oes, mae gen i, mae gen i stori um, i rannu. Dyma rhywbeth personol iawn i mi. Uh, ond, um, chydig yn ôl, o'n i yn... Um, Ond i ffwr â'r hyfforddiant yn yng Nghaeredin o bobman. Dwi'n dwi rhan o, o gynhadaeth o'r enw Greater Europe Mission ac oedden nhw eisiau i mi cael rhyw fath o hyfforddiant arbennig i, i fedru helpu pobl eraill um, sy'n rhan o'n cynhadaeth ni. A tra, tra mor i yno, o'n i'n treulio mwy o amser yn, yn siarad efo Dior am hyn am hyn, oedd gen i uh, fwy o amser i hynna. Ac un o'r pethau oedd Duw wedi rhoi ar fy nghalon oedd ond bod, bod fi wir eisiau mwy o gyfeillion. um, bod, fel, fel tad efo, efo plant ifanc, dwi yn gofalu lot dros nhw a, a dwi'n esgeluso weithiau a cysylltu efo, efo pobl yn oed di a, a'r ffaith bod fi wedi symud o o Mississippi i fama deg mlynedd yn ôl, nes i golli lot o o'r cyfeillgarwch oedd gen i ers talwm de, ac oedd o'n rywbeth wnaeth o roi ar fy nghalon. Um, a felly nes i estyn allan ar rhywun am yn y pentra, oedden ni wedi sôn am, am dal i fyny a gwneud hyn a hyn. Um, ond wedi dewis yn bwriadol yn teimlo bod Dyw, ti'n bod, wir eisiau hynna. Mae'n wir eisiau mi estyn allan am... nid jyst tibod, nid i gwneud rhywbeth penodol, achos dwi'n gwneud lot o bethau felly, ond jyst i gysylltu ac i siarad ac i yym ie i ddod yn ffrindiau efo rhywun. A dyna rhywbeth sydd wedi wneud wedi wedi digwydd dros y tair wythnos dwytha rŵan, a mae wedi rhoi bywyd i mi, Tibod, rhywbeth bach ydy o, a mae wedi mae wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bendithio ni, bendithio fi yn bersonol. A, ac yn aml iawn, dwi'n meddwl bod bo, yr efengil in summit a'r gyflymder cyfeillgarwch, fe da ni'n deud yn, yn Saesneg, it moves at the speed of friendship, of relationship. A felly, bo, dwi ddim yn teimlo fod o'n wastraff amser, na dim byd fel yna, ond bod mm. Dyw, Uh, mae Dyw yn gyfalu cymaint dros y fi a a'r berson ydw i, a mae o'n gyfalu dros ein cynhadaeth ni yma. Mm. A falle yn, yn fwy, i fod yn mm. onest. A fa rhywun sy'n licio, sy licio bod ar waith, sy'n licio gweithredu, um, sy'n licio helpu. Dwi ar bwyllgor hyn a hyn, a dwi'n mynd i wneud hyn bob nos Iau, a a dwi'n licio gwasanaethu. Mae mae Duw yn gofalu cymaint dros yym, y y cyfeillgarwch dwi angen yn y mywyd personol hefyd ynde. A mae wedi... mae hynny wedi bod yn yn fendith bersonol i mi, a a 'swn i'n licio fedrai annog yy pobl eraill. ar ein tîm ni i chwilio am, am, am ffasiwn gyfeillgarwch hefyd. Mm, lyflu.
Gan ystyried pa mor bwysig mae wedi bod i mi. Lyflu.
Dwi'n mynd i fethu'r cyfle yma i ofyn tha ti'n de. Sut fe rhaid pobl gefnogi chi? Efo gweddi, ia, yn amlwg. Ond beth am yn ariannol? Um, dwi'n gwybod, mae gynnwch chi gefnogaeth ariannol, a dwi'n dwi gwybod beth ydy o'n ein byd, ond Yym, os a, os a sort of ffordd wedi'th bobl eich cefnogi chi yn bersonol neu cefnogi'r gwaith, cos mae yna lot o fwyd yma, does? Ti'n gwybod? A mae bwyd mae'n costio. Mae rhywun yn gorfod talu amdano fo. Um, os a ffordd i bobl eich cefnogi, da chi angen cefnogaeth ariannol ydy'r cwestiwn gyntaf. Mm.
Oes, oes, d- dim yn aml iawn, da ni'n mynd um, at, at bobl yn y lad yma am gefnogaeth i, i bethau okay. felly. Okay. Um, mae, bo, yn, y, yn y gorffennol, mae Carsalam wedi helpu efo um, bo, pethau da ni oedden ni angen prynu i wneud pethau fel Llon Bol neu clybiau plant sydd gen ni yma, so dan ni wedi cael help gen nhw. Um, Dwi'n ennill cyflog oherwydd um, dan ni'n codi arian oddi wrth um, eglwysi yn yr, yn yr un o dyleithiau a bo, yn, yn fwy aml teuluoedd a, a ffrindiau sy'n rhoi chri bach bob mis i, i ni yeah. fedru fyw yma. A mae hynny yeah. ers, ers naw mlynedd yn rwan. Yym a mae'n timod mae'n rywbeth dan ni'n gorfod wneud yn barhaol ein hunain ohe- oherwydd timod fedra i gofio timod sawl ffrind annwyl sy wedi pasio ers i ni ddod yma, a felly yn aml iawn awn ni nôl i'r Unol Daleithiau i i yym i siarad mewn eglwysi neu gyfarfod efo ffrindiau, a dan ni'n wneud o bell hefyd. Yym, ond ie, oes, mae hyn i gyd yn yn yn digwydd oherwydd arian hefyd, a ma' Duw ma' Duw wedi'n bendithio ni, a mae e wedi cynnal ni hyd at hyd at hyn, a dan ni'n coelio y fydd o'n gwneud yn y flwyddyn newydd hefyd. So, dan ni'n gwneud dipyn o waith ar hynna ar y funud, so mae ar y, mae ar y meddwl i. Ocê, felly yym y bottom line ydy, os o's 'na rywun efo calon i feddwl, ww, yym ddylia nhw gysylltu i weld os, uh, os angen sort of, cefnogaeth um, i, i helpu, uh, mm. hyd yn oed i symud i fyny ben y groes i fod yn rhan o hwn, neu uh, i weddio dros y gwaith, neu bod nhw eisiau rhaid yn ariannol, fydda nhw gysylltu efo, efo chdi, mae John Tre. Ie, yeah? yeah, a croeso siwr, ie, yeah, sa'n nhw'n medru'n cefnogi ni trwy roi i Garsalem neu i, trwy roi i Lingua Christi hefyd yn okay. y wlad yma. Okay. A, a okay. ni'n defnyddio'r arian yno i, i gwneud pethau fel rent i'r neuadd, yeah.
a, a prynu bwyd a, a pethau felly, a prynu um, adnoddau i, i redeg y clybiau sydd gennym ni. Um, a dyn ni iawn? Yeah, Gret, a dyn ni iawn, os oes rhywun eisiau cysylltu fach di yn benodol yn bersonol, gawn ni reid uh, cyfeiriad e-bost iddyn nhw, ia? Dyn yn iawn? Wrth gwrs, wrth gwrs, ie. Yeah. A mae gennym ni gylchlythyr, da ni'n sgwennu bron yn wythnosol, nes i fethu os oes weithiau. Um, ond cylchlythyr yn y Gymraeg ydi o i, i Gymru Cymraeg, um, os okay. mae rhywun eisiau clywed mwy am gyda'r wneud. Oce, na i reid hynna i gyd yn y disgrifiad. A swn i'n annog bobl i gysylltu fo chdi. Am ri... Ti'n gwybod, mae yna ma amryw reswm um, i gysylltu efo chdi, oce? Okay? Um, a hyd yn oed am y cylchlythyr a um, felly yna i reid y manylion yn y disgrifiad, oce? Okay? Tre, diolch yn fawr iawn i ti. Oce? Okay? Yeah, Chris, Na, dwi, yeah. yeah, dwi wedi mwynhau clywed. Uh, dwi wedi mwynhau siarad efo chdi, dwi wedi mwynhau clywed beth ydych chi'n neud a'r galon sy'n tu ôl efo. A dwi'n meddwl, mae'n ma lyflu a um, ie, yeah, na ni adol o fanna. So ni'n medru mynd ymlaen, uh, ond uh, na ni adol o fanna. Okay? Ne, y perig ydy, a ni fewn i sgwrs arall. Felly. Mae'n ma yn, yn, yn uh, berig o ddigwydd, ynddo. Yeah. Okay.
Felly, diolch yn fawr iawn i ti, Tre. Okay? A bob bendith i ti, y teulu ac y gwaith hefyd. Okay? Okay, diolch.